Abaminto abarigereria, naende igo nkobakaribisha ase echaneli yaito ya Enseka y'Omogusii. Ase echaneli eye, nabeire nkobaretera amang'ana amange igoro ya history y'Omogusii buna aruete korwa Misiri, buna agocha Congo, amarieta abanyorete ase chinchera kobagocha. Naende rero igo ntagete kobaretera amarieta aria abagusii bakorokwa, gose tokoa abana baito, ayande totamanyeti omochakano oye buna orenge, erinde nyare kobatebia omochakano oye gose emeaning yaye. Erieta ntagete tochakere, nerieta Nyangalesi, Erieta eri, oyore korwa Nyangalesi, ritang'ani kegima iga arenge omosongo. Tari erieta riaye abaagetwe na ise na ng'ina, nerieta aetwe nabagusii. Oyore korwa Nyangalesi iga arenge omosongo orenge district officer gose DO aaria North Kisii. Ase omwaka 1957, omosongo oyo erieta riaye ria bwana iga arenge korokwa Philip Mamenega. Philip oyo iga arenge omotindi, tanchete obworo. Ekero arenge goeta nchera, okonyora abaisia gose abana abamura bare nchera baragaiye batabwati emeremo bagokora, iga are kobabwatera emenyansori, erinde okobaaka omanya kobarama obatebia, young and lazy boys. Bono abaisi kobagotoma gochia aria, bateba ng'a tata nyang'ara esio ng'akire. ekiagera baigwe ng'a young and lazy, bono barabwo bakamoruka Nyangalesi. Omonto oyo ogo agacha kobakwa ng'a Nyangalesi omotindi omororo, korende erieta riaye riene iga arenge korokwa Philip, na emeremo yaye iga are gokora North Kisii. Iga erieta erio nyanga resie abana bakorokwa, na oria aruete korwa abwo, naende abanto nabange bakorokwa erieta erio ase Gusii, nonye naye nabo orebori ng'a nomanyete monto onde okorokwa Nyangaless, erieta erio mochaka noye 1957, korwa ase omosongo ore korokwa Philip. Erieta ria kabere ngochia kobaa, nerieta Mayenga. Aaria ang'e omwaka 1940-45, 50, egebiimo nkere gi'edebe kiarenge korokwa amayenga, edebe yarenge enene yare korokwa mayenga, abanto bare gopimera chindagera. Bono ase omwaka 1956, omosongo agacha aaria Manga na Nyamira orenge korokwa Mister Gardner akaba omodiia oo aroro. Omodiia oyo iga are kobeka erong'i eneene eria ebwate chikamba echiria eyanga eria aba abasungu bakorokwa ng'a e- esuspender. Bono kagotara iga akona koyenga, bakamobwekania edebe eria y'amayenga yarenge enene, bakarora ng'a nere iga are omonene buna amayenga naende iga akona koyenga yenga. Bono abana banyorwa bakarokwa mayenga. Igo rieta mayenga, abanto mbarogetwe baria ba nineteen forties, lakini abange igo bagocha korokwa omwaka gochakera nineteen fifty six, ekero omosongo oria orenge Nyamira gose Manga ore korokwa Mister Gardner, aborokiri buna arenge kweboyia.

Korende ase engencho abagusii batare konyara gwatororoka erieta Northcote, bakariatora ng'a Nyarigoti. Nero oria mware koigwa abanto bagotera ng'a Otenyo agaita Nyarigoti, korende ase obomaene buna twarakwanire korwa Umaega, Otenyo taito tinyari gotia akwe, iga amobetete ritimo rigachia masaba, rikamokararia aiga ase orobega rwaye tiriamoita. Igo erieta nyari goti noo richakerete korwa abwo omwaka 1908 ekero Otenyo atagete koita. omosike Northcote. Erieta rinde ria gatato ndabaretere nerieta Kombo. Abanto ase egusi yaito nkorokwa bare Kombo. Kombo. nomosongo oyomo orenge omo District Commissioner ase orogongo rwa South Kavirondo District, oria ochete ase echachi ya Mister Spencer ekero Spencer aagetwe etransfer gochia North Nyanza nere ochete osongo koba omogambi aroro gose District Commissioner.

Bono omogusii kaigwa Campbell ere akaigwa ng'a oyo ntochaya korokwa Kombo. Igo rende bagachaka koroka abanto ng'a oyo Nkombo, bakoboroka after omosongo oyio ore korokwa Mister Campbell. Eri nario erieta rinde namwaigure buna eorigin yaye yarenge.